Mela, nkomplu għaddejjin baktar missier kemm int fitta, ħallija kalba kwieta. Xejn, tkun ħadd orqod qajjimha biex toħdilha ritrat fitta. Anzi ma taħtfekx ħa ngħidlek. Ara tiġi xi darba tgħidli ħatfitni l-kelba. Ejlija, frara. U ngħidilha ngħidilha għandha ejja ħipu pejja, ejja. Toqgħod ħdejn il-mammi, dik kif toqgħod magħha, mifitta, ma tħallix eh. kwieta. Mela. Dik ma hux aħjar minna. Ankomplu għaddejjin b'aktar mistiedna. Isma ġil-baba, wejja la għax tibza. Titfisser, kop titfisser. U bat l-irġil, ebiz. Iva. Mela, ma għanna l-Kane Sajt mill-Fundazzjoni Lop responsabbli li jkun magħna kull xahar u anke nitkellmu u nagħmlu diversi mistoqsijiet bħalma tkun qed tagħmillek illum f'idejn Tiziana. Ejja nibdew għax għandna naqra mhux ħażin ħa nippruvaw nagħmlu kemm nistgħu. Ekku, mela, persuna li tbati mill-vizzju tal-logħob tal-azzard eċċessiv x'sintomi tħoss? Iva, l-ewwel ħaġa nsellmilkom George, Tiziana u nsellem it-tim kollu wara wara din il-produzzjoni. Iva, hemm persuna meta tkun għaddejja mill-problematiċi li iġib miegħu l-logħob tal-azzard eċċessiv tgħaddi minn diversi sintomi. Fosthom, fosthom ħsibijiet kontinwi, biex persuna tattwa l-attività tal-logħob tal-azzard u kilba. Issa din il-kilba, dan l-aptit, il-persuna ssib diffikultà kbira biex tibda tikkontrollhom. X'jibda jiġri? Il-persuna tibda tpoġġi l-logħba tal-azzard l-ewwel ħaġa fil-ħajja tagħha. Meta tibda tpoġġi l-logħob tal-azzard l-ewwel ħaġa fil-ħajja tagħha, il-persuna tibda ssib diffikultà kbira biex issib pjaċir f'attivitajiet li jmorru oltre mil-logħba tal-azzard. U hemmhekk, sfortunatament, ikollna problema. Tajjeb, mela, u hawnhekk dejjem nagħmlu l-appell aħna lit-telespettaturi tagħna, ġieli niltaqgħu ma' nies Kejn u jgħidulna, imma allura ma nistax nilgħab iktar u le aħna maħniex ngħidu hekk, importanti li tkun responsabbli. Xejn Ġorġ, ara jiena nħobb jiena nħobb naqsam il-proċess tal-logħob problematiku tal-azzard eċċessiv fi tlieta. Mela għandek l-ewwel stadju, għandek il-persuna li tmur tilgħab b'responsabilità dejjem taħt il-kontroll ta' ħin u ta' flus u hemmhekk ma fiha xejn ħażin. It-tieni stadju meta l-persuna tibda sfortunatament tirriskja, taqbeż il-ħin, taqbeż il-kontrolli finanzjarji u tibda tiftaħ bil-mod il-mod it-tieqa, bil-mod il-mod it-tieqa għal vizzju u għal diversi problemi. It-tielet stadju fejn il-persuna jkun għaddej mil-logħob patoloġiku fejn, il-kilba tegħleb lill-persuna, l-aptit tegħleb lill-persuna u kif dejjem niddeskrivi l-persuna torqod filgħaxija toħlom bil-logħob u tqum filgħodu tatwa l-logħba. Sfortunatament ma nistgħux niġġeneralizzaw, irridu nħarsu lejn it-tliet stadji u nipprevjenu u noħolqu awareness fit-tliet stadji li huma. Interessanti ħafna. Isma, huwa ma importanti anke naħseb il-familji tal-persuna wkoll. Naħseb jekk il-persuna għandu dan il-vizzju anka jistess ma nafx, imma milli nisma' eċċetera titkellem li wieħed ikun konxju li qed jagħmel ħsara lill-familja tiegħu wkoll. Jibda jipprova jilgħab iktar biex iġib dak li tilef, allura fil-verità tispiċċa Il-vizzju qed jirkbek, dak hu l-vizzju. Ekku, Li ekku. inti dan huwa logħob jew jew hobby suq li qed jirkbek qed joħodlok il-ħajja biex ngħidu hekk. Yes, u u l-ikbar sfida hi biex dik il-persuna tirrealizza kif issir konxja kif qed tgħid tajjeb ħafna inti Tiziana li għandha problema. Kif il-persuna tirrealizza li għandha problema u tirrealizza li għandha bżonn l-għajnuna hemmhekk saru l-ikbar żewġ passi. L-għajnuna qiegħda hemmhekk illum il-ġurnata viżavi l-logħob tal-azzard. Barra l-Fondazzjoni Logħob Responsabbli u nsellmilhom minn hawnhekk għax-xogħol kbir li huma jagħmlu, hemm il-Prevention and Support kemm tal-Caritas u kemm tas-Setqa. U l-Caritas permezz tal-UE Bellizzi, nsellimlu minn hawn ukoll, jipprovdu servizz ukoll ta' prevenzjoni għall-użura, jiġifieri eh, usury support services. L-għajnuna qiegħda hemmhekk il-fondazzjoni dejjem nirrepeti tħaddem il-linja ta' għajnuna tagħha wieħed seba' seba' seba' u nħeġġeġ lil kull min jagħmel l-ewwel żewġ passi li jħoss li għandu problema u li għandu bżonn l-għajnuna biex iċempel dan in-numru għandna staff professjonali lesti li jagħtu s-sapport kollu meħtieġ. Mela Kejn, mit-telespetturi qegħdin jaraw in-numri tat-telefon wieħed seba' seba' seba', hemm Facebook ukoll, jiġifieri hemm il-mezzi kollha. Twitter, Instagram, ġifieri social media. Li wieħed jista' jitlob jitlob l-għajnuna. U kif għedt tajjeb inti, l-ewwel persuna trid tammetti li għandha problema. Jekk mhux se tammetti li inti għandek problema għal xi ħadd tmur għall-għajnuna, għax wis probabbli tkun qed titlef ittellef il-ħin ta' min għandu bżonn l-għajnuna li x'ammetta li għandu problema. Jiena dejjem ngħid illi billi ċempel u ssaqsi mhux se jiġri xejn. Huwa pass anzi importanti ħafna li anke persważa t-tim tagħkom li huwa tim professjonali se jgħin b'kelma jew tnejn lil dak li jkun li jisma' jibda jifhem. U mhux min għaddej mill-problema biss. Semmejthom inti Ġorġ, il-persuni tal-madwar. Importanti ħafna li anke huma jfittxu l-għajnuna. X'għandi nagħmel jiena jekk il-partner tiegħi għandu l-vizzju tal-logħob tal-azzard? Kif għandi napproċjah? M'għandekx tesaġera fil-komunikazzjoni tiegħek mal-partner. M'għandekx, mhix, id-dinja ma waslitx fl-aħħar. Għajnuna hemm. Ejja ħalli nżidu l-komunikazzjoni. Ejja ħalli anke lit-tfal tagħna inkellmuhom fuq il-vizzju ta' missierhom, fuq il-vizzju t'ommhom, ħalli anke huma jkunu mgħarrfin li isma' hemm problema imma isma' missieri qed ifittex l-għajnuna, ommi qed tfittex l-għajnuna ma fiha xejn ħażin. Ejja ħalli nżommu linja ta' komunikazzjoni miftuħa, il-persuna li tal-madwar biex niftehmu li ma tkunx għaddejja mill-vizzju, importanti immens li iżżomm ir-riedni tal-finanzi tal-familja f'idejha, tara x'hemm, kontijiet il-bank, tara tinteressa ruħha tara x'dejn hemm. Jiġifieri dawn huma affarijiet kollha punti li tajjeb li persuna tal-madwar anke ssaqsi, iċċempel u ssaqsi. Hekk kont se ngħid, xi kultant iddejjaq issaqsi imma għal dak li jkun isma' urini l-kont tal-bank jew isma' għidli x'għandek. Yes, aħna qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq il-raġel tiegħek jew il-mara tiegħek importanti li ninteressaw ruħna, isma, ejja ħalli nżom jiena rendi kont tal-finanzi tal-familja, la zewġi, la marti għanda daqxejn ta' problema. U ma nkomplux nirriskjaw, ġvi huma deċiżjonijiet żgħar, huma pointers ħfief li inħeġġeġ lil kull min qed jismani biex ikollu aktar rendikont fuqhom billi jċempel fuq il-linja ta' għajnuna ta' sapport 1777. Isma' llum semmejt xi ħaġa interessanti ħafna u nħeġġeġ anke lill-telespettatur min jaf forsi min għandu r-raġel jew il-mara. L-ewwel nett meta iċċempel, iċċempel għalik. Jiġifieri tgħidx isma' jien għandi r-raġel, tgħidx kemm iħobb jilgħab, għandu problema. Le, għax hekk ir-raġel mhux se jammetti li għandu problema. l-għajnuna ma tistax tiġi, imma tajjeb li wieħed iċempel ukoll biex tara inti kif tista' timxi ma' dik il-persuna. Jien, forsi b'kelma żejda qed nitfa' ħakna aktar fi pressure biex tmur tilgħab, biex inżommha 'l bogħod mid-dar. U ma jfissirx ukoll li, qed nagħmel eżempju, li għax żewġi jew marti għandha l-problema tal-vizzju tal-logħob, ma jfissirx li din il-persuna kulma tagħmel kollox negattiv, lanqas. Jiġifieri rridu nibqgħu ninvolvuha fl-attivitajiet tal-familja u nibqgħu kemm jista' jkun ninvolvuha fil-ħajja ta' wliedna wkoll. Din hija kollha awareness, hija kollha informazzjoni bżonnjuża fil-fehma tiegħi li tajjeb li l-persuna għandha tkun konxja tagħha. Mela, il-ħin skadilna Kane.